Good day everyone, sei Nima na ɛkasa yi. Saa content yi a wohwɛ yi, ɛyɛ content a ma create a mede bɛ support adekyerɛ ɛne adesua. Nti ɛnɛ yi yɛn nkwadaa a aba no, sɛ wɔresua adeɛ a wɔpɛ nneɛma bi a ɛbɛ entertain wɔn. anaasɛ wɔbɛyɛ interested, ɛbɛma wɔn ani agye adekyerɛ ho anaasɛ adesua ho. Enti mayɛ saa adeɛ wei de bɛboa nkwadaa. Ɛmfa ho sɛ nkwadaa a wɔwɔ four years, three years, two years ne deɛ ɛkeka ho. Enti wohwɛ content no a, ɛyɛ alphabet na mede acreate saa adeɛ wei sei. Enti sɛ wohwɛ video wei a anaasɛ wohwɛ content wei a wobɛtumi de akyerɛ wo ba adeɛ anaasɛ woyɛ tikyani a wobɛtumi de akyerɛ adeɛ wɔ classroom nti ɛyɛ alphabet a for apple b for ball no a wote sɛ nkwadaa no yɛ no ɛno ɛna me nso mede akreti different thing koraa nti megye di sɛ saa adeɛ wei bɛboa wo ama watumi de akyerɛ wo ba bi adeɛ wɔ fie anaasɛ bia woyɛ tikyani nso a Wobɛtumi de wei akyerɛ adeɛ wɔ classroom. Nti wohwɛ kei no a kite wɔ mu, kangaroo wɔ mu, key wɔ mu, king wɔ mu. Aha nso lemon, that's L. Nti L for lemon, lamp and others. Megye di sɛ wei bɛtumi aboa wo paa. ama watumi de akyerɛ nkwadaa adeɛ. Mayɛ content bebree. Mewɔ no pdf nso wɔ hɔ. Sɛ wopɛ nso a na woalɛnke me. Ma me message, mede pdf no nso bɛsɛnde wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi aprente na woayɛ no book. Me me deɛ no mayɛ no book but ɛnyɛ obiara na ne nsa bɛtumi aka ɛna mayɛ video wei mede wei nso akreti video sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bi akɔhwɛ no wɔ baabi a na sɛ w'ani gye ho a mɛsɛn de pdf no ama na wakɔ printe na wayɛ no sɛ book for free menyɛ wo hwee na wafa na wode akyerɛ adeɛ. Subscribe channel wei wɔ YouTube ha yi a wokɔ Facebook nso a yɛahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi foforɔ nso bɛnya na yɛn nyinaa yɛde aboaboa yɛn ho medin de sɛ yi ma sɛ wowɔ mmoa bi de boa me nso a wobɛtumi akyate me na wama ma meda wo ase aha mede video bebree brɛ wo ɛfa adesua ho ɛfa kɔmɛdi nneɛma pii na meyɛ ne ha nti wodeɛ wohu me channel na sɛ yi ma tv na wahyɛ na wasubscribe sɛnea ɛbɛyɛ a video biara wo nsa bɛka. Megye di sɛ adesua ne adekyerɛ bɛkɔ so anaasɛ wotumi hwɛ kɔsi awieeɛ anaasɛ wotumi hwɛ firi ahyɛaseɛ kɔsi awieeɛ a adekyerɛ ne adesua bɛkɔ so. Nkoraa wɔn ani gye saa nneɛma bi ho sei nti na ɛmaa meyɛeɛ. Nti Wokɔ classroom a wobɛtumi de akyerɛ adeɛ, wowɔ fie nso a wobɛtumi de akyerɛ adeɛ. Goodbye.